akpe Ever Love TV míeva edo ɖe mia gbɔ le egba ƒe ŋkekea me. Agblɔ be eh, enu aɖe yi nye nu yi ke edzɔ ɖe Ever Love TV dzi le ŋkekea me yi ke eh, it's a miracle. Miracle nye be enu yawo dzɔdzɔm ɖe Ever Love ƒe eh, mia- alo mia dzɔdzɔm ɖe mia dzi. Magblɔ be within eh, is it November? November, I'm sure it's November. Ye medo go alo December ye medo go eh, doctor, Dr. Damali. It's what he is one of the a kind yi ke menɔ video aɖe shoot mi ye ko kpɔm ye ko be oh, ever love ye ma hã ye be eh. And this man took my number that very day. Nya wo bena me fefe because I know people always take my number, amewo xɔna nye number. Ɖeko yina aƒeme wo meyɔna o, ɖeko yɔna mía ɖo dze ŋu ka. And this man, I, st- I thought it's a normal thing ko nye dzɔna, amewo xɔna nye number, as- it's normal thing. Eye be ŋke dzɔ nyeme ga post na me post na consistent wa. Ŋbo o oh, me na me post ma fi kaka eh, it's like me kpɔ mo. Ɖe ma kuma kuma naturally anye ntɔ anye me post consistently because eh, nu ɖeka vero ta nye me post na nene mo. Ayi ɖe afi o, ayi ɖe afi o. You see ega yɔ na koɖo ʋu ayi ɖe tefu ma nana be nye me tin wɔna nu mo. Kuma gblɔ be eh ekpɔ be o oh, yewo le US a ye kpɔ na nye video kaka nye me ga wɔm consistently ta. eh, eyo xɔ nye nɔmba, ta míado go. Nuka yeate ŋu akɔ kpe ɖe nye ŋu hã? And Mawu kple gbetɔ ƒe ŋkume, gbemagbema nye hã eyo xɔ nye nɔmba. Seriously speaking, as me gbɔgblɔ ma, nye susu mele edzi o. Ne ko yɔm, ko eyo yɔm a, ye woyɔm be o yele afi ale, yele afi ale ne womava akpɔ ye. Meyi ɖe egbɔ le aƒeme. Ye kple mi nɔ anyi mi ɖo dze ƒu kekeke, mi ɖo dze ku ɖe ale yi ke wodze be mawɔe hafi ŋua na anye dɔ mawɔ ale mía and e exlɔ̃ ŋum and gbe ma gbe ma ega connect nye kpakple Stella Shinel xɔ woƒe number kɔ nam on the spot and this are uh, this is a man ɖeko mekpɔ within enɔ ŋu me yina afi aɖe within some one minute. Ye ko kpɔn ko xɔe nye nɔmba ko vɔ. Ye ko this is the man that sees me be oh matia wo dɔ ya. Yeah, I, eh, this is what I can do to promote myself. Nu ke ya wa kɔ kpe ɖe nye ŋua. Enu ma ke eva ŋlɔ proposal na ye. Enu kawo ye hiã ne makɔ wo dɔa ne dɔ na yi ɖe ŋgɔgbe hã. Ko me ŋlɔ proposal ya ne. Me specify eh enu yo dzi me le. And nye ŋutɔ me proposal nye ŋutɔ me ŋlɔ ya. Be me ŋlɔ ne o be ah maga ŋlɔ ne ne mo. Ma specify nuwo Mada egawo ɖe xa. And he ŋutɔ ga nam direction be mawɔe ale mawɔe ale. This is a man who wanted to help from the heart. Seriously ehe nye me bui be ame yewoa ga nɔ anyigba dzi o because a me le keta dɔ ye wɔm fia me nye ƒe gbogbo ame yewo me meet nu le mía dome afi tso le ke aŋlɔ ga ʋu va do. Amewo le afia they can help as usual gakea wo dometɔ aɖeke mewɔ nenem o. Ame aɖe va kpɔm ku vɔ the next day ku vɔ eyɔm be mava aƒeme. Nyemeŋ ƒo ge adzidzi o. Meŋlɔ proposal nɛ. Enu wɔme etɔ̃ ye wòƒle kɔ ɖo ɖem. Meyi ɖe airport eva va xɔ. Medzidzi o. Mike nyea Road Mike. ɖoa mic ya enye dzidega ale gbegbe ne dɔwɔwɔ because ekatɔa nene yava nɔ ka ɖem le afi aɖe and eƒle ka e, mic nam brand new nyemekpɔ ʋui le aŋe me haɖeke o this is the mic this is the mic wòƒle kɔ nam this is the mic ama ƒle kɔ nam and enye ƒe dɔ dzidege yi ke dɔa agayi dzi agayi ŋgɔgbe.

ekɔkɔ ɖo nam. Nyaselawo alo nukpɔlawo, drone, ame yi ke kpɔm within one minute ko xɔ nye nɔmba be o eva love, leke ye nye dɔ, leke yi mee, eyi ma, o mava aƒe me ne yeakpɔm, míawɔ leke, míaɖe aɖaŋu, leke mawɔ ge hafi atu nye ƒe enu ya nu, nye hã mava wɔ dɔe, Mawu koe wɔ dɔ, nye hã mate ŋu va employer ame aɖe.

Show that love for me over there. Ne da, me Dr. Damali kpɔ video ya, wòkpɔ comment section a, wòanye be enu gã aɖe wòwɔ nam le agbe me. And this has changed me a lot. It's going to change me everything. Yeƒe channel is going to change seriously. And

eh, fua, eh, enunya ma va wɔ video, fuma ma va wɔ video, ye ko kpɔm. So Dr. Damali, meda akpe blibo no be ne dze va kpɔm. You believe on in what I'm doing. Ne kpɔ be ah, enunya wɔm la, enu nyui aɖewo nye, mate ŋu atu ɖokui nye ɖo, mate ŋu xɔ ame eve etɔ̃ ɖo akɔ kpe ɖe nye ŋu, míawo wòanye dɔ, míanɔ fe xlẽ mía nɔnɔewo. Ko megblɔ be meda akpe no blibo be ne dze va gba eh, ewɔ nuya nam. Nyemeŋlɔ ge be le nye agbe me kpɔkpɔkpɔkpɔ. I will never forget this in my life. Am, medze nuya gɔme. Nobody has shown love as how you did. Ne meva nobody has shown love, eh, amewo dze agbagba be yewoa atsho love be ega ƒe nyawoe. So ne woyi ŋu keka wova nɔ na eh, mi ko meteŋ ga eh, eh, yina dzi o. Ko magblɔ be amewo ɖewo nɔ megbe hã nam. Definitely wo support na vivivi. Ake with the love you shown me with the drone, GoPro, the mic. and proposal hã you you let me know be enu mamleawo susua míanɔ ŋgɔgbe anyi ne yeakpɔ be leke míawɔe agaƒle wo hã. Ɖɔkta, meda akpe na wò blibo bena ta nèdze agbagba wɔ heya nam. Mawu neyra wò and comment section me nukpɔlawo medi be miashow ɖa. Eh, yes, ava le ke wònɔna ne enu yeyewo va you have to unbox it wòanye video anɔ anyi gbe ɖeka na ɖo ŋku dzi ame aɖe hã nakpɔ asrɔ ŋu tso ma today we are about to unbox these three items over here yi ke míahi ɖe go aʋui akpɔ aleke wɔna dɔ kple tɔmɔ oh everlove tv dza agba na subscribe to our channel on youtube and be part of this great family ene yi ɖe facebook a like page a share na ame aɖe. Vevietɔ nye YouTube. Fima ye míawo hã mía a, a, ade teti mía ye mía wòanye nane ne míawo hã. So dze agba like pagea nenema ke subscribe to our channel on YouTube Everlove TV and be part of this great family because we are ready with all these things we are ready to give you great content. Bí mía unbox eh, mic agbã mic rod mic ta míʋu ge so. So mía eŋum abe ale ko nɔna ɖa. Nyemedi be wòavuvu wò kaka, míavuvui vie ko. Mhm. Yes. Meʋui. bag vi bag vi ya ma ye ma womefɔ ga kɔ doe eshayi wòanɔ me hafi ne meyina afi aɖea makɔe ɖe asi. Eka yewo wokɔ kpe ɖe eŋu to connect to the camera kple tɔmɔ wa eka woawoe nye yewo.

Mike, woawoe nye ya. So this with one of them contain has the the the mic and then one of them have the so yeah mic tɔ ye nye heyo and then this is the uh, uh, transmitter receiver ye nye and then transmitter le nye so ever love tv fifi le fia mic gbagbe ŋutɔŋutɔ ye le mia si yi ke mianɔ zazam tu da so that miaƒe dɔ nanye nu yi ke anɔ very good and very sharp kuma gbe be

Enu yiwo nakɔ afixe ɖe enu ya ŋua wo katã nye eyɔ. Ye wo battery nye it has two battery yi ke spare nɔna edzi. Battery gbãtɔ nye. Vevelia nye. Egblɔ be nane vi aɖe le ŋui ke akɔ akɔ alé ɖe asi. So dat iz it enye yi. Alebe kpɔɖi aɖe koe. Ate ŋu aƒle le gbetɔ ade ni. Kuma gblɔ be enye enu ya ɖe ke uh, uh, uh, it is not common be ame na aƒle nu yawo akɔ na wo. So now let's come to Enua vevelia gbɔ. Yes, maɖe.

eh, ame dza agba eƒle nu ya kɔ no with this thing. Woawo nye le afi ya le. Ele me hã, card le me yi ke this card ye de gena la me to cover everything you wanted to cover. So it's one of a kind be ame na dza agba eƒle nu ya kɔ na o. So egba mi unbox eh, mi unbox na miaƒe mic. Ene mic mi unbox de GoPro. Enu tɔtɔlia edzi ayi ge mia la, enu wɔme Yes. etɔ̃. Brand new drone mini three yi ke nye one of the biggest thing yi ke va nam le eƒe ya me. Twenty twenty four nye dze gɔme kple dziɖuɖu sɔŋ. Once again Dr. Damali ewoe wɔe be nu yawo katã va va tu asinye me. Ta mixe ya ahaŋu ge ne miakpɔ nu yiwo ke tututu le eme ɖa. So Jagba, subscribe to Everlove TV on YouTube and be part of this great family because we are here to give you great content. Hey, yawo eta mi agbagba yawo jem Dr. Damale. Jagba ƒle nu yawo kɔven. Ne mi hã mia a follow channel la, a subscribe be mia ƒe su be mia ƒe wɔnawo na nye nu ke ade ŋgɔgbe. Subscribe to Everlove TV on YouTube. Ne na no video kpɔm. Da notification de on. Akpe mi mia unbox ya. So mí xe aha ŋum. Yes. Mía ŋui vɔ. Hey. Branding lo. Param. This is the drone. Eya makɔ ya de kotoku me hafa. Bɔ agbavi me hã wole lo. Wowɔ agbavi nɛ. Ekpɔ ɖe be nua ka woe ya. Ok. Yewo batri alo me batri ya o. Eh, eka yiwo ke nakɔ connect na enua ya kple aha screw driver vi aɖewo kɔ kpe ɖe eŋu. Yewo propellers woe nye yewo. Wɔme eh, eve ya which is two two. Wokɔ card hã kɔ kpe ɖe ŋu. Eka yi wokɔ na akɔ connect ne ewɔ e o o foni ye nya.

ok agbaviae nye yi medzi maɖe agbavia do goe kakea ok woli ɖe eŋu ta agbavi me wòle ye hã ye nye yi so ŋkpɔlɔ abe ale mi kpɔea subscribe to the channel ever love tv kple susu be míaƒe nuwɔnawoa anye nu ke ade ŋgɔgbe subscribe. Heya wo ta ye Dɔkta Adam Ali kpɔ be o mía awɔ nane wòanye ŋu ŋutɔ. We can have a great thing out of it. Ɖagba subscribe to Everlove TV on YouTube and be part of this great family. Akpe.
Hey, what's up? Leke nye domia, mia katã mi mɔ kpɔ ŋkɔ mie nya. You don't know Stone Boy, Everlove TV. Mia le ŋku ɖe ŋui. Alright. Beep.